Helo a chroeso i Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru. Da ni ar fin cychwyn wythnos Cymorth Cristnogol ac yn amlwg iawn eleni mae hi'n gorfod bod yn wythnos wahanol iawn. A'n cefnogwyr ni ar hyd a lled Cymru wedi gorfod uh, dod i fyny efo syniadau gwahanol iawn ar sut i godi arian. A dwi am siarad rwan efo un person sydd yn gwneud rhywbeth go wahanol i'r arferol uh, i, i godi arian ar gyfer y gwaith. Uh, croeso i Bethan Walkling felly i gael sgwrs hefo fi heddiw. Helo Bethan, sut wyt ti? Helo, iawn, diolch. A chi? Da iawn, diolch yn fawr.
Ac uh, yn lle wyt ti heddiw? Yy dwi heddiw yn fy nghartre yn Llanilltud Baer Dre, jyst tu allan i Bont y Pridd. Tu allan i Bont y Pridd. Mae'n heulog a'r awyr yn las yma yn Sir Fôn, sydd mae hi lawr yn y de? Debyg iawn yn y de, a, ti, yndi, lyflu. Da iawn, da iawn. Felly, um, deud wrthau, be'n union wyt ti yn ei wneud i godi arian i'r wythnos eleni? Yy, ar gyfer wythnos cymorth, cymorth Cresnogol eleni, yy, da ni fel capel, o dwy gapel, um, St David Uniting Church a um, Castle Square um, URC, da ni wedi penderfynu creu um, llyfr coginio, um, lle mae'r aelodau a ffrindiau'r aelodau yn dod at ei gilydd, rhoi'r eseitiau at ei gilydd, a wedyn dwi'n mynd ati i greu yr llyfr coginio er mwyn wel, gwerthu a rhannu ryseitiau uh, efo pawb sydd eisiau ei brynu neu uh, mwynhau, coginio. Ar ddechrau, mae hwnna'n swnio'n yn, yn flasus iawn ac yn syniad da iawn. Da ni gyd yn mwynhau bwyta, wedyn dwi'n siŵr bydd yna ddigon o ddiddordeb ynddo fo. A'i llyfr wedi brintio fydd o Bethan yn ta uh, fel rhyw fath o e-book? E, all fe gael ei brintio neu all fe fod yn e-book. Dyn ni'n trio annog bawb i gymryd o fel e-book er mwyn i ni helpu'r blaned yn ogystal a um, helpu elusen, ond mi fydden ni'n brintio fo i rheini sydd ddim gyda um, ffordd o weld e-book. Na fo, ardderchog. Felly, does a ddim prinder copïau felly, felly nag oes i, i fedru rhannu a gwerthu. Na, dim o gwbl, all unrhyw un cael gopi. Ar ddigon ar gael, ardderchog. Um, felly, pa fath o'r isetia sydd yn mynd i fod uh, yn y llyfr, Bethan? Uh, hyd yn hyn, da ni wedi cael uh, llwyth o bethau. Ni wedi cael pethau fel bara brith, da ni wedi cael uh, lemon drizzle efo bach o twist, da ni wedi cael beans ar dost, um, a mae hefyd um, pethau fel casserole um, selsig, Um, mae yna pobl wedi cyfrannu o ar draws y byd hefyd, so mae gen ni pethau vegan o um, Zeland Newydd yn dod mewn, nachos dwi'n credu, um, llwyth o bethau. A mae yna um, sŵp, tatws, felys a chili. Ie, yeah, mae rhywbeth fydd at dant pawb, fi'n meddwl. Wel, mae hwnna yn, yn swnio'n flasus iawn. A faint o'r eisetia sydd yn y llyfr i gyd?
Uh, Wel, mae dal wrthi'n cael ei greu, ond ar hyn o bryd mae rhyw 15 efo ni. So, gobeithio fydd mwy wedi cyrraedd erbyn diwedd yr wythnos. Um, yeah, so, mwy na 15. A, ffantastig.
A, a pryd wyt ti'n gobeithio bydd y llyfr yn barod? Di, erbyn yr wythnos, ie? Yeah? Ie, yeah, bydd y llyfr yn barod erbyn di llun, gobeithio. Uh, felly, bydd ar gael i chi brynu uh, yn ystod yr wythnos. So, pam fod cefnogi cymorth Cresnogol yn bwysig i chi yn yr eglwys yna, Bethan? Um, mae cefnogi cymorth Cresnogol yn rhywbeth holl bwysig i ni o ran ein ethos fel capeli. Dyna ni eisiau gweld tlodi yn dod i ben yn y trydydd byd a dyn ni yn meddwl bod y prosiectau um, mae Cymorth Cresnogol yn helpu gyda nhw allan yn y trydydd byd yn pethe sydd wir angen cefnogi a sydd angen help pobl lot fwy ffodus fel 'da ni. A mae'n rhywbeth 'da ni'n cefnogi yn ystod y flwyddyn, so 'da ni'n gwneud pethe adeg Nadolig, pethe adeg y cynheia a hefyd yy wastad yn wythnos Cymorth Cristnogol. So